Вара пӗррехинче киле ир енне шӑнкӑравларӗ хирург Волков.

Тапса кӗнеке пӗтернӗ. Ҫав та обком ҫурчӗн хыҫӗнче пусманать ведь ҫав та анатчӗ, йывӑҫ пусманатчӗ айлалла. Вара проводный енне вара ҫав та качча каччи кӗрекепе киле качча каччи. Ҫавна ӗнтӗ тупнӑна. Вара тапкаласа кӗнеке пӗтерсе ӑститне йӑтлаттарса тапкала пӗтернӗ. Пырчимсене ҫӗрӗпе ҫӗтернӗ. Ҫӗрӗпе ӗҫлерӗ.

Мӗн те пулсан ун пек редакторсем сайра пусса кӗтмеҫҫӗ. Ҫыракан нумай. Илемлӗ литература редакторӗ вӑл, чӑн-чӑн редактор вӑл. Сайра пусса кӗтмеҫҫӗ. Питӗ сахал, ун пекки те пулман. Геннадий Григорьевич спортсмен пеккисем, вӗсем киле, чӑваш тӑкалакан килере пӗрекен пулаҫҫӗ. Сухалатчӗ те, савӑна-вӗретчӗ вара чӑн-чӑн темле литературӑлӑх тухсан, поэзи пек тухсан савӑна вӗретчӗ. Ҫавӑн хыҫҫӑн вара Юрий Львович сывалса ӗҫлерӗ пӗр вӑхӑт, ӗҫлерӗ. Кайран вара вӑл яла каять те, яла каять те, шӑрӑх вӑхӑтра шӑра ӗҫет. Сарайсек теке шӑтӑркӑ ӑшӗнче сарай шӑмпӑлтатса пырса пырши ҫурӑлса каять. Ҫавна вара автобуса ҫитсен ҫитет ҫакӑнта, вара ӑсатаҫҫӗ, Чапаевский поселока ӑсатаҫҫӗ, ҫисе ҫитереҫҫӗ врачсем патне. Чылаймарӗҫ вара. Мана ҫав пытаракансен комиссине лартӗҫ, председателе лартӗҫ вара. Инкеке ҫавӑн пек эпӗ камшӑн питӗ ҫывӑх инкек пулчӗ маншӑн. Мӗншӗн тесен ман пирки пӗрремӗш сӑмах каланӑ ҫыннӑн ҫав. Тепри вара вӑл, тепри ман ҫинчен вара ҫыру ярса параканни Юрий Петров пулчӗ. Ман шутпала, хальлӗхе ӑна тивӗҫлипе хакламан,

Пӗрремӗш ҫав пек ҫумма ҫумларта ӗҫленӗ вӗрентӳҫӗ пырччӗ, ӗнтӗ вӗрентӳҫӗ. Ҫавнапа шеллетӗп, вӑл хытса редакциленӗ япаласене ҫавсене тӗслӗх пек упрамалла та пулнӑ, редакци тӗслӗхе, япаласене редакциленӗ тӗслӗх туса кӗнеке кӑларма пулатчӗ, анчах та кунта тепӗр сӑлтав пурччӗ. Хӑшӗ-пӗрисем кӳренетчӗҫ, тарӑхатчӗҫ те сухаласа панӑ пекех. Тав тӑвас вырӑнне тарӑхатчӗҫ. Пӗтӗмӗшле калас пуласшӑн, пӗтӗмӗшле калас пулсан, вӑл ун вӑл вӑтра социализмла реализм теҫҫӗ. Чӑн-чӑн талант вӑл, ҫав изм гарнине вырнаҫаймасть вӑл. Ӑна вӑл пурпӗрех е карти хӑй саланса каять, е хӑй салатать ҫав картана, е вӑл хӑй тӗллӗн пулса тӑракан е пулас. Юрий Ларечӑн вӑл пӗтӗмӗшле ӗҫӗсем вӗсем. Уйрӑмах прози вӑл ҫав вӑхӑтра социаллӑ реализм пуҫланнӑ тапхӑр тесе шутлатӑп. Кайпари утӑрӑшлӑх та ҫавӑ социаллӑ реализм пуҫлакансенчен пӗри пулин тесе шутлатӑп пирӗн чӑваш прозинче, чӑваш литературинче. Мӗншӗн тесессӗн хальхи вӑхӑтра нумай япаласене редакцийлемесӗр кӑлараҫҫӗ. Нумай япаласем сразу, чӗлхе тӗлӗшӗнчен, поэзи ҫаври тытса парнелеҫҫӗ, тытса пулатӑн та тӗлӗнсе кай мӑнлатӑр ҫитме ӳксен, чӗлхе ҫитмен, стиль ҫитмен. Мана кунта чӗннӗшӗн тавтапуҫ, тавтапуҫ. Тепӗр япала калар, ҫав вӑхӑтра эпӗ хамӑн ҫунаттӑр ҫиляман поэмӑна ҫыртӑм. Астӑватӑр пулӗ, Вороновский хушнипе пулмалла ҫав постановлени кӑларнипе пулмалла. Эпӗ Чӗмпӗртен, эпӗ пирӗнте уянккелеҫҫӗ, Чӗмпӗртен ҫуран хӑвартӑм. Аллӑ саккӑрмӗш ҫулта кӗркунне еннелле Кунта килччен. Шупашкар туташӗ чӑваш ҫӗршывне ҫитсе пынӑ майӑн унсене чӑваш ен теметчӗҫ, чӑваш ҫӗршыв тетчӗҫ. Ҫитсе пынӑ майӑн тӗлӗнсе икшер виҫшер ҫитарман ларатчӗ кашни ял ҫумӗнче. Тата ҫуртсен пуррисем хыр-тӗр шантӑни мана вырӑс савӑнтарса. Пӗр ҫурт тӑррисене улӑма пирӗн Кунта вӑрмансем пӗчӗкки. Хуражине Пӑвӑс район хурӑнтан хушса аякка пӗр-икӗ йӳнӗ хураҫҫӗ юманта ҫӗртенкӗ кӗрсе варах паратчӗҫ. Вара ҫавсене вара томбала сӗрсе шуртӑмпа сӗретчӗҫ вара. Ҫавӑн пек унти ҫуртсене тӗлӗнсе кайчӗҫ, ҫилявсенчен тӗлӗнсе тӗлӗнтерсе кайчӗҫ. Ҫавӑн ҫинчен эпӗ поэми ҫыртӑм, ҫунаттӑр ҫиляван. Ипполит Иванов мана ҫав поэмӑшӑн питӗ хытӑ тапӑнчӗ. Кӗнеке не кӗртнӗччӗ кӑна. Вара чи малтанхи ҫыраканни, хресченҫи ҫыраканни шучӗ вара Юрий Илларионович. Эпӗ ӑна управ, шел пулин те, кӗнеке те ӑна параймарӑм уншӑн ӗҫӗсен кӗнекине. Питӗ хута кӗрсе пӗлсе ӑнланса ҫырчӗ тата вӑл, Арка тупа эпӗ, вӑл яка пулмасть ним пекки. Арканать, чешсе арканать, карси арканать. Ҫав пулнӑ, ҫав пек пулнӑ тени мана тапӑнкаларӗ. Чӗлхи те йӑрӑлып, арпа ту, Витька, арпа ту, арпа ту, тен.

Александр Егорович Алгаев. Александр Егорович Алгаев пирки питӗ военный тир вун ҫакӑнта Шенкеринчи ӑра куҫланипе питӗ калаҫма та аратан калаҫать. Ҫав калать, Ваҫлей, уласа тухрӑм, тет. Сан поэмна уласа тухрӑм, тет. Рецензи пек, рецензи пекех рекомендаци ҫырса памалла каятам, тет.